צו מדינת ישראל איז געקומען צו פארברענגען מיט איינעם און יענער געט זיך אז ער רעד אפ, דו ווייסט כ'האב נאכנישט אוועקגעפאקט מיין סוכה ברעטער. טאמער וועסטו מיינען אז כ'בין זייער א פארנומענע מענטש זאג איך דיר כ'האב נישט קיין דזשאב. כ'האב נישט קיין דזשאב. זייער אינטערעסאנט. ער האט נישט קיין דזשאב, ער האט נישט קיין פרנסה. א סיגעברעטער איז נאכנישט אוועקגעפאקט. איז קודם כל זאג איך אים, פאק עס שוין נישט אוועק, די וועלט זאגט אז א צובראכענע זייגער גייט איינמאל א טאג גוט. איז האלט דיין סוכה אויפגעבויט ווייל באלד קומט שוין נאכאמאל סוכות, דו עסט זיין די ערשטע, סאו פאק עס נישט אוועק. אבער לאמיר רגע זיך צונעמען די זאך, וואס איז פשט א מענטש האט די וועלטס צייט און די סוכה ברעטער נישט אוועקגעפאקט? זייער אינטערעסאנט. איז לאמיר רגע צונעמען, א מענטש האט צייט, וואס איז צייט? בעצם אין די מדרש שמואל שטייט, מיין פרק ד', אין אבידה כאבידה זמן, ס'נישט דא נאך א זאך וואס א מענטש קען פארלירן מער ווי ער קען פארלירן צייט, פשט איז אזוי, וואס אין די וועלט דו האסט נאר פארלוירן, טויזענטער דאלערס, לאס אוו מיליאנס אוו דאלערס, וואס עס זאל נאר זיין, צייט איז א גרעסערע אבידה. יא אזוי איז עס, אונז לעבן אזא מין וועלט. א אינגערמאן לעצטנס זאגט מיר, ער קומט אריין אין אפיס, די ערשטע האלבע טאג איז ער פארנומען קאווערן די נייעס וואס איז אלץ געווען די לעצטע פֿיר און צוואַנציק שעה, ערשט נאכדעם נעמט ער זיך ארבעטן. ממש אזוי? איז צייט אזא טייערע זאך? איז דאס א זאך וואס מען זעט ביי מענטשן? אז צייט איז טייער? איך מיין מען זעט נישט עס. וואס איז פשט אין אוועדיגע אוועדע זמן? נאר וואס דען בעצם? די טייערקייט פון צייט ווענדט זיך אין דיך אליינס. ווענדט זיך וואס דו טוסט אין דעם. צייט איז א אפענע זאך. קענסט עס פארבאטעלען, קענסט עס אויסנוצן. קענסט מאכן דיעלס אין די צייט, קענסט פארלירן דיעלס אין די צייט. קענסט לערנען בלעטער גמרא, אנקומען סוגיות און מקצועות און וואס עס זאל נאר זיין. און ענדיגן זאכן און דו קענסט קלאצן. צייט איז א זאך וואס איז פלעקסיבל, דו קענסט טון מיט דעם וואס דו ווילסט. ווען דער מדרש שמואל האט געזאגט אין אבידה כאבידה זמן ווייסט וואס ווייל ער האט אויסגענוצט זיין צייט. ער האט גענוצט זיין צייט און האט עס אנגעפילט. אוודאי זאגט ער אין אבידה כאבידה זמן. ווען ער טרענט צו א צווייטן וועט ער זאגן צייט איז גארנישט פאר מיך, איך מאך דיעלס אין איין חודש וואס מענטשן מאכן פרנסה א יאר, איך דארף נישט אויסנוצן מיין צייט, איך מאך איין גוטע דיעל, איך האב געמאכט פופציג טויזנט דאלער, מענטשן מאכן דאס אין אפאר חדשים, וואס איז צייט פאר אים? צייט איז גארנישט. ווען דו גייסט צוריק צו דעם מענטש וואס האט שוין אויפגעהאקט זיינע סוכה ברעטער און ער האט נישט קיין דזשאב. ער האט זיך אויך שווער געפאקט איז נישט ווייל ער איז פארנומען, ווייל צייט איז א זאך ווערט גארנישט, ער האט א מינוט צוריק נישט געהאט קיין פרנסה, ער האט יעצט נישט קיין פרנסה, ווי ער קוקט אן וועט ער באלד אויך נישט האבן קיין פרנסה, סא פארוואס זאל איך אוועקפאקן די סוכות ברעטער יעצט, כ'האב דאך עס שוין פריער נישט אוועקגעפאקט, כ'קען עס שפעטער אוועקפאקן, און די שפעטער איז די זעלבע זאך ווי יעצט. אבער ווען א מענטש ווייסט אז די יעצטיגע מינוט, די יעצטיגע צייט, איז א זאך וואס גייט נישט צוריקקומען, א זאך וואס איך דארף אויסנוצן, א זאך וואס קען אנקומען דעם זייער אסאך, אוודאי וועט ער אויסנוצן די צייט, ער פאקט יעצט אוועק די סוכה ברעט דערווייל שפעטער איז ער פארנומען מיט עפעס אנדערש, יעצט האט ער צייט פאר דעם. קומט אויס די שוויות פון צייט, די וועליו אוו טיים, די חשיבות הזמן, ווענדט זיך אין די מענטש אליינס וויאזוי ער פילט עס אן. די וואך איז געווען די יארצייט פון די הייליגע ראדאשיצער. די הייליגע ראדאשיצער האט געזאגט, אזוי זאג אזוי האב איך געזען אין דעם ספר זכרונם לברכה, זאגט ער דארטן אז דער ראדאשיצער איז אויפגעשטאנען איין צופרי און געזאגט פאר די אלע זיינע חברים, ס'איז דא עפעס א אורח היינט, א אורח וואס מען זעט נאר איין מאל אין לעבן, ווער איז די אורח וואס איז נאר דא איין מאל אין לעבן? זאגט ער די היינטיגע טאג, די היינטיגע טאג קומט יעצט צו אונז די ערשטע מאל, ער גייט שוין נישט צוריק קומען. די בו ביומן, די אויסנוצן די צייט. כ'האב געהערט פון א זון פון הרב הגאון ר' משה גרין זכר צדיק לברכה, ר' שמואל גרין וואוינט ביי אונז דא אין שיכון סקווער, האט ער מיך געזאגט אז זיין טאטע ווען טראמפ'ס ערשטע טערם, האט זיין טאטע זיך זייער אינטערסירט וויאזוי דער טראמפ פירט די מלוכה, די אמעריקע, די, זיין גאנצע פרעזידענטשאפט וואס ער טוט אלץ. און מ'האט אים געפרעגט, טאטי זייט ווען ליגסטו אין פאליטיק? ר' משה גרין, גאון הגאונים און ראש ישיבה, זייט ווען ליגסטו אין פאליטיק? זאגט ער, דו ווייסט דעם טראמפ? איך ווער נספעל פון אים. ער נוצט אויס די צייט. ער איז פאר געווארן א די די ראש ישיבה ר' משה גרין וואס האט אויסגענוצט יעדע רגע פון זיין לעבן, געלערנט שעות רציפות, ער האט געזען חשיבות הזמן, ער האט געטראפן איינער וואס נוצט אויס די צייט און פון דעם איז ער נספּאר געווארן פון דעם טראמפּ וואס נוצט אויס די צייט. יא! חשיבות הזמן! אז צייט זאל נישט פארבייגיין, איינזען וואס מען קען אלץ אויפטון, ווענדט זיך אין די מענטש. און בעצם דאס איז א זאך וואס היינטיגע צייטן איז זייער געשלאגן. ווי מען זאגט אויף ענגליש איטס דייאינג אוט, די חשיבות הזמן, וואס איז צייט? מענטשן קענען אנקומען אין סעקונדעס וואס מען האט געארבעט אמאל שעות אריכות. שרייבן א בריוו, ווי אזוי צו שרייבן, וועלכע שפראך צו נוצן, זיך דורכצורעדן, גייען מענטשן היינט אין טשעט דזשי בי טי און אין סעקונדעס מען האט די גאנצע בריוו. וואס איז צייט היינט? ס'פארלירט די חשיבות. צייט ווערט אנטיק. צייט איז א זאך וואס מענטשן פארלירן איינצוזען די חשיבות וועגן איין סיבה, ווייל זאכן קומען אן גרינג, און זאכן דארפן שוין נישט נעמען קיין צייט. איז ווען דער מעדער שמואל האט געזאגט אין א וועדיק א וועדער זמן, איז ווייל ער האט געדארפט צייט, און ער האט גענוצט די צייט האט ער געזען חשיבות הזמן. היט פון א אינגערמאן האט מיר געזאגט אז איין צופרי מיין זיידע הרב חוסה ר' מרדכי שווארץ עליו השלום איז געפארן מיט זיין קאר אין בית מעליש ווי באקאנט ער פלעגט אויפשטיין פארטאגס און ער געהאט שיעורים פון דריי אזייגער פארטאגס האט ער געהאט שיעורים האט ער זיך אמאל אפגעשטעלט פאר איינעם געבן א היטש צו גיין אין בית מדרש האט יענער געזאגט ס'איז גוט איך קען וואקן צום בית מדרש זאגט ער אים ניין קום אריין אין די קאר און ער זאגט אים דו ווייסט יעצט פארטאגס יעדע מינוט איז א שעה פון די טאג. וואס איך קען אנקומען יעצט פארטאגס אין א מינוט, קען איך אנקומען אין די, וועט מיר געדויערן אינמיטן טאג א שעה. ווייל ער האט נישט קיין צייט צו וואקן צום בית מדרש, ער האט סך הכל געוואוינט דריי פיר מינוט וואקנדיג פון בית מדרש, ער איז געפארן מיט זיין קאר פאר איין סיבה, ווייל די דריי פיר מינוט איז דריי פיר שעה אינמיטן טאג. איין אבידה כבידת זמן. חשיבות הזמן, ווי וויכטיג דאס איז איינצוזען. ס'איז דא א ברענעדיגע מאראל די קומענדיגע די וואך אין פרקי אבות פרק ב', יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, פרעגט די מאראל וואס הייסט יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שגיאה שנאה משכח את האבן, ווען די טוסט ביידע די ארבעטס און די לערנסט גייסטו נישט טון קיין עבירה, זאגט די מאראל זאלסט נישט מיינען אז ס'מיינט אז א מענטש טוט ביידע ער לערנט און ער ארבעט טוט ער נישט קיין עבירות ווייל ער איז פשוט פארנומען. ווייל ער האט א אנגעפולטע טאג ווייל ער נוצט אויס זיין צייט. זאל איך מיינען דאס איז פשט פון דעם? ווייסט פארוואס? ווייל ס'דא צייטן וואס מ'ארבעט נישט. איז דעמאלטס וועט ער יא טון עבירה חס וחלילה? זאגט די מאראל ברענעדיג ביטער א מענטש וואס לערנט און ארבעט, ער נוצט אויס זיין צייט. א מענטש וואס נוצט אויס זיין צייט, א מענטש וואס זעט די חשיבות הזמן ווייל ער ארבעט און ער לערנט, ער טוט ביידע, זיין טאג איז אנגעפולט. ער, אפילו ווען ער ארבעט נישט, וועט אויך נישט טון קיין עבירה. ווייסט פארוואס? ווייל ער זעט איין די חשיבות הזמן. ער זעט איין ווי טייער צייט איז. ער גייט נישט פארברענען מיט עבירה. ער וועט נישט טון. ווייל ער, הראיה, איז אזא סוג מענטש וואס נוצט אויס די צייט. ער ארבעט און ער לערנט. ער איז פארנומען. און אפילו ווען ער ארבעט נישט, קיין עבירה וועט ער נישט טון. ווייל ער גייט נישט פארברענען זיין צייט. ער זעט חשיבות הזמן. אז מען טראכט גוט אריין, עכ פ בעצם, ס'נישט נאר אין די גשמיות'דיגע וועלט, ס'איז אויך אין די רוחניות'דיגע וועלט. אונז זענען פארנומען היינט אנצוקומען זאכן, נישט אויסצונוצן דווקא צייט, אנצוקומען, א עמוד גמרא, א בלאט גמרא, געוויסע ספרים, אנצוקומען. מאכט זיך אמאל א גרינגע גמרא, ענדיגט עס אין פופצן מינוט, ער געענדיגט, ער האט עס געענדיגט, ער מאכט צו די גמרא. מ'איז זייער שטארק היינט, ווי מ'זאגט, געדרייווט. אויף א מסגרת אנצוקומען געוויסע זאכן אין א געוויסע זמן, אבער נישט דווקא אויסצונוצן די צייט. מיט גוט אריינטראכטן וועט מען זען ס'איז ממש אזוי, ס'איז דא אזויפיל מינע מסגרת'ן, אלעס איז צוטיילט אויף יעדן טאג וויפיל צו לערנען, ס'איז נישט די צייט צו וויפיל אנצוקומען. און זאגנדיג תיקון לעשיות. האב איך אזוי געטראכט צו מיר, וואס קומט מען אן דא? די ערשטע דריי פסוקים, די לעצטע דריי פסוקים. די ערשטע משנה, די לעצטע משנה. וואס ס'זאל עס זיין, מען קומט נישט אן קיין זאכן. אבער באמת, לויט אונזער שמועס, זייער גוט. די ארבעט איז נישט אנצוקומען. די ארבעט איז אויסצונוצן די צייט. שביעות ביינאכט, ווען מען דארף לערנען. כ'דארף נישט זאלסט אנקומען, איך דארף זאלסט אויסנוצן די צייט, גיי דורך תיקון לעשי'ס, נוץ אויס די צייט. און איך מיין אז דאס איז א הוראה און א גוטע הדרכה פאר די יאר. איך וואלט מייעץ געווען, אויב מעג איך, אז יעדע מענטש זאל האבן א שיעור אין די טאג פון צייט. א שיעור אין די טאג פון צייט. יעדער איינער וויפיל ער קען, איש על מחנהו איש על דגלו. איינער קען עס מאכן אין צען מינוט, איינער פופצען מינוט, איינער א האלבע שעה, חוץ אלע מקצועות און אלע מסגרת'ן וואס ער לערנט עמוד יומי ודף היומי, וואס עס זאל נאר זיין זאל ער ווייטער אנהאלטן, האב האב איין שיעור אין דיין טאג וואס איז נאר צייט. און חוג ולא יעבור, יעדן טאג אזויפיל צייט ווי עס האט זיך אפגעמאכט, אזויפיל זאלסטו לערנען. וויפיל ס'זאל נאר זיין. עס קען נאר זיין פינעף מינוט אויכעט, מען זאגט אז איינער פון די גערער רעבעס, כ'זעה נישט ווער ס'האט געזאגט, האט געענדיגט שס אין פינעף מינוט, וואס הייסט געענדיגט שס אין פינעף מינוט? ווען ער האט געהאט פינעף מינוט האט ער געלערנט און אזוי האט ער געענדיגט שס. איך בין מייעץ יעדער איינער זאל מאכן א שיעור יעדן טאג פון צייט וויפיל דו קענסט, און קוק צוריק יעדע חודש וויפיל ביסט אנגעקומען פון די פאר מינוט וואס דו האסט געלערנט אן אן צו דארפן אנצוקומען עפעס א אמתע דף וואס עס זאל נאר זיין. פֿינף מינוט א טאג, צען מינוט א טאג, פֿופֿצן מינוט א טאג, א האלבע שעה, וויפיל דו קענסט. און ס'קען, מ'קען צולייגן שפעטער מער און מער, מ'דארף צולייגן ווייל מ'שטייגט. אבער נאר אויף צייט. קוק נישט וויפיל דו גייסט אנקומען. זעץ זיך אראפ, לערן, ווייל דו ווילסט אויסנוצן די צייט. גייסט צוריק קוקן א יאר און פון יעצט, קומענדיגע יום טוב ש ס, עסט צוריק קוקן און עסט זען וויפיל דו ביסט אנגעקומען, פון דיין מינוטן אין דיין טאג וואס דו האסט אויסגענוצט. עסט אנפאנגען איינצוזעהן וואס מיינט וואס די מדרש שמיעל האט געזאגט אין א וועדיגע אבידה זמן, וויפיל איך בין אנגעקומען נאר פון אויסנוצן מיין צייט. איז טייערע צוהערערס, ס'איז נאר א מין עצה טובה כמשמע לן, אבער די יסוד איז דאס, אז חשיבות הזמן, וועליו אוו טיים, איז א זאך וואס גייט אונטער. די וועלט, די גשמיות'דיגע וועלט און אויך די רוחניות'דיגע וועלט איז זייער סאך מ'זאגט געדרייווט אנצוקומען מקצועות'ן כך וכך ליום, און די ארבעט פון אונז איז דאס וואס אונזערע זיידעס און עלטער זיידעס האבן געטון אן דארפן אנקומען דווקא מקצועות'ן, אויסגענוצט די צייט, געהאט שעות, שיעורים, צוויי שעה, דריי שעה, וואס עס זאל נאר זיין, און זיי האבן אויסגענוצט זייער צייט. זאל די אייבערשטער העלפן זאל האבן די זכי' אויסצונוצן די צייט אנצוקומען און שטייגן מער און מער און מען זאל האבן א לעכטיגע שבת קודש.